Ndamutse Santif niwe aratuteerera Best Guitar. Ndamutse Reuben n'omweshongozi nawe nkaanye. Ndamutse Dinita nawe n'omweshongozi nkaanye muvandi. Ndamutse na Anest. Haza ogwo aza arakora nanye mazima shana buti ndamwenda.

Kazooba Kazooba Nyamuhanga Eeh Kazooba Nyamuhanga w'eiguru Waagiire mu gospel shi waabiire ki mwana waajuna ebi waajuna ebi waakozire aha hati oraza you are going to tell us Ah, o- obanza oramusya ab'eishe-emwe eh, tumutendereze mukama asiimwe Ah, tureebe Eh, Ti okujunwa nyowe ntuura ejunirwe. Ntuura ejunirwe ngu n'okugira ngu murandeeba just murandeebera aho. Kureka hatiiya haine hariho enshonga ahabw'enki naanye nshomire eki kyeshongoro as ndimu ndatandika orugyendo rwangye rwa music nka solo performer nk'omweshongozi. omwe mbwenu hariho enshonga ahabw'enki naakozire ekyo ekyeshoro kandi eki Of course Paris niyo niyo enkihikiire niyo endembeerire niyo niyo niyo entiire na n'aha hine kushanga ngu am coming nkasiiya baby nka hati n'ahabwa Paris so na niija aha because of Paris. Ndaba mazima ntahenzire mateeka. Kwonka ekye. Hati uja bwa kazooba. Kazooba. Ekyeshongoro kyawe kyokubanza nekyeshongoro ki? Nekyeshongoro kyangye kyokubanza nkanye nkomweshongozi omwe. Kwonka nka band still tureshongora. Hariyo ebitureshongora. Kwonka nkanye nkomuntu kukizamu nkanye. Eki nekyeshongoro kyangye kyokubanza. Yes it is the first song ahabw'enki otandikiire omu gospel? Hati eizooba rimwe nkaba ndi Bukarango ngiire kushaba. Bukarango niryo rihi? Neryo omu Wakiso, Kampala watoora ogwanansi Kuba ogiire aha rushozi kwongyera. Na n'enshozi ziri of course Bukarango eri aha rushozi niho turashabira abanyakaturiki turakira kuba twineyo overnights, conferences So eizooba rimwe nkagyenda kwekyengyereza erimunda eizooba rimwe nkangiire kwekyengyereza ora maawe ogiire kwekyengyereza Ruhanga ora oine bingi ebirakukwataho so nagambira Ruhanga namugira nti nyowe nyowe nkanye Ruhanga orakireeba Kukyenga Brady, nyowe ndakunda kweshongora kandi noyenda kushaba ngu nkimekinge nkikore ndabire omu kweshongora kandi eizooba ryo rikinkorera Ruhanga okanyoreka omuhanda okashuba ngu natandika kuringurizayo ndenda kutandika n'eki enshongora eky'okukuhereza ekitiinwa ky'okukwebaza ky'okukushaba ky'okukuhimbisa haza

Haine okukikukwataho munonga kikereebekamu nk'obushaasi okakyeshongorora nk'omunda ku weena mbwenu ebyo ebyabaire bikutwire aha kashozi ebyabaire bikutwire kuza kweshengyereza omuri ebyo ekyabaire kirimu kihango munonga ekyarugiremu ekyeshongoro ekyo niki? Ni kariya yangye real. Kariya yangye n'okweshongora nikwo naabaire ngiire kweshengyereza munonga. Hariho nk'ekintu ekyari kikutwire?

Ekyeshongoro kyo nangwa kikareetwa mutima orikwera reka turuge omu bintu reka tureke kwebuzaabuza ekyeshongoro kyo kikareetwa mutima orikwera mazima ekyeshongoro nkakihandiikira omu kokini with producer Glen na na Ruben tukaba turi omu kokini aha aha booma niho studios ziri omu national housing kokini international studios Nkakyandiika ndi na Glen na Ruben naanye bashatu. Ruben araronda melody, Glen niwe producer omu mitambo, naanye ndateekamu ebigambo. It was a combination.
Ruben akaba nakihandiika omu muringo murungi ninga nawe akaba. Ruben tarakyandiikire.

ebintu nk'ebyo. Tiwatubire ondabizayo munonga. Birahika bibeho, you know, birahika bibeho, haiguru oraasa kushanga haine nk'ekyabaireho, kwonka really eki naagambire buriya kikaba kiri kyo, that's the truth, kwonka hatiiya tikyo. Tikyo. Nk'oku ebintu birabaho orabimanya ebintu nk'oku birabaho. Bikanga. Ii. Kandi byayanga ti kirungi ngu obyekomeho, kandi na n'amagezi ndagahereza abahara abaingi okwe na n'aboojo abari omu relationships ezi barareeba ngu tizirimu kukora really kwonka barimu kuzishiishiraho obwire, my dear you're wasting your precious time for something developmental for your lives, orakirugaho kandi tikirenda ngu oyeyite. Kyayanga kinamanyisa orabaasa kushanga nka hati brother Kenneth ari owangye nka buri obundi oshange nka owashikyenga so shit happens just shit happens
okukigarukamu ndabaasa kukigarukamu kusha nyowe ahi nakuriire omukazi tagambaga eki bamubingiire omu maka ninga eki arugiire omu maka. ahabw'okuba tiwe araayetwireyo. So waayenda kumanya gye ekiraabe kimwire omu maka, orabuuza owaabe amutwireyo araabe ari omushaija. So mbwenu mumubuuze naabe ndi eshambani araaza kubagambira nti ekihara kikaba kirashambani. Na naabaire ndi ntaramuheereza kitiinisa araaza kubagambira ati ekihara kiri kikangwesize akaguru ashangwe nkaba ntiine. So mbwenu omuntu ohikireho kubuuza n'owaabaire antwire.

Titimwakizigaita ebikwataine na laavu kwonka mwemereire hamwe, ogu ayemereire aha n'ogu ayemereire aha, you are singing together. Hoona nimweshongora ekintu ohurira nikifurowinga nikizayo. Hati egyo baragyeta level of maturity, high level of maturity,
obukuru.
Okwo omuntu waakura na muno muno hati nkafuna omugisha naaraba omu ishomero mpaka aha yunivasite, naafuna omugisha naakurira omu famire nungi owaariho aheeru orahamanya omuri ki. Naakurana na ba sisters and brothers barungi munonga mazima examples z'okureeberaho meaning ngu nka ndatuura ndagaaniira nabo they had what to tell me nabo bakaba baine eky'okungambira ekyo kyamazire kubaho, ky'okumpuumuriza, kunyoreka ngu. Ti gwo muheru, ti kyo kya muheru ekyo, mazima tikyo turaazeho tukasiisiraho obwire.
So naaba amwine, it is strictly business. Turaba turi omu kweshongora, araba aine kweshongora nkamubakinga nibwe turakora akasente. Twaza kushiishira omu bwire omu by'ebyo ebitaratwombeka turarya omucuucu.
Twine Siya Baby omu studio za Radio West. Gamba mpurire ni bingi ebi turikuza kumumanyaho. Aine ekyeshongoro kisya ekyo nibakyeta Kazooba nikyo kyamureeta aha.

Hati ahu twaseetinga ekizimbe kyaitu ahu twaheza kwetegyereza puraani, oku eri n'okuheza kugimanya, hati twaza kuseetinga. Burijo boona abombeki nangwa n'abakama baitu abarikuba batuhaire emirimo nibamanya ngu twaba nituseetinga ekizimbe kurugiirira puraani oku erikuba eri, yaaba etari kanisa egi erikuba eine enanika egi faundeshoni mpango, nituba nituseetingize heeda boondi kandi heeda boondi egi ei turikuba nituseetingisa amatafaari nituba nitugakiikire. akari oku nanka okugemereza twombeka header bond nitusheza kuruga omu nanka egyo omumusingye aho oreba ngu wagira ota ekiwakora nikyo kyenyini kwonka first otakatandikire kwombeka oshemerire kubanza omusingye ogwo wagushuka enkogote haza enkogote ezi orikuba noshuka niziba zijwangiremu omushenyi zijwangiremu na na cement. Enjwesho ei orikuba nookozesa bwanyima y'okuza kushuka omusingye ogwo, oshemereire kuba okwatsire kahuuba ibiri z'omusheenyi, okwatsire akashaho kamwe ka siminti, okwatsire kahuuba ina z'amabaare, teekamu amaizi, okize kuteekamu amaizi, oine kusiinga otandika otabura yoona omusheenyi gwawe n'enkogoto yoona otamu amaizi otabura. Building Tips ahari Igana Katonzi, Radio West Kampala. Ekinuuso ky'eizooba ahari igana Katonzire, Radio West, Gamba Mpre na Bet City hamwe na Prudential. Let's face life together turi. Prudential turi naiwe nk'omuzaire ija obiike naitwe akasente kakye kakye kandi okimanye kurungi munonga ngu esente ezo kutukuheza kuzikubiikira obwire obu tukubatsiragaine bwahwayo Tugaruka tukugarura esente ezo tukuheeramu n'amagoba kandi tushomesa n'omwana waawe omu yunivasite yoona ei arikwetenga kushomeramu omu nsi yoona. Bed City Uganda Limited, okimanye kurungi munonga ngu obwahati nabo bariyo no twine akazaano kaitu kariya aka bamaama kandi aku twija kuba nitugaba emitwaro ikumi aha musinguzi weena orije kuba nayesingurira. Eki orakore reka ngu batandika kuzaana oshemwe kuba oine emyaka ikumi na munaana n'okugarura ahaiguru. Orya Airtel Mbati's Tiger na kinaana itaano star ashatu na ishatu hash.

Eeh oxygen yaawe egyo yaaheza nk'okukuburaho eshaaha yoona hoona noohona Alex thank you so much for viewing us um, then uh, Nash Morgan ari omuri Kakoba Nash Morgan thank you so much um, webare kukora nabyo oriyo nokora byona mutembuzi thanks for the show brother Kenneth mpurikiize omuri kabwohe Yes aah nyine siya baby ug omwana womukiga ayayayayayaya aah ayine kanyima aho aah ekintu kitaka akakitambuza kurungi noshusha mbwenu kandi aranga ataramuserire aha muhise Rogers ndiyo ninkureeba kuruga Makerere aah institute of commerce and umm. Kizinda Ishaka Bushenyi. Hati omweshongozi waitu ogwe niimusiima ahabw'omwoga ogu arikukora. Kwonka nyowe naaba niinyenda kumanya ahu naakubaasa kumubonera. Esimu ye yaagitaho neye namba yangye ahabw'okubusheesha gye nyine myuziki yangye but not produced bambi. Anyway naija kuronda oku araakuhwere. Naaja kusheyaringa egi live. Naija kuba natunga ezi comments zoona kurungi munonga then naija kuba naronda oku araije kukuhwera muhiise Rogers ahaa Ismail haza mwana Kenneth ndakumatira mwa nanye ku ndakumatira mwa mwana wa maama nanye ndakumatira Ismail Bright aha byoona.

Eeh Nimrod oh Nimrod my friend my brother I thank you for watching uh, then uh, Kapsin Agaba I'm here in Ishaka watching live thank you guys mugumizemu mugumizemu mugumizemu mugumizemu mugumizemu nimushe you can even share you can even, even share the, the video then uh, uh, abantu babo bagirebeho nabo bamanye what is going on here on radio west radio best gamba mpurire tino nza kwija na kazoba Ekyeshongoro eki n'obu ariyo yaatubuzabuza kwonka harimu mesegi yiwe ei oraabe oreetinge na biri ebigambo by'okubanza then you will judge noija kumanya then ogu nibamweta Asingwire Moses good singer with nice ideas thanks bro abantu baatandika kutwara baatwara ideas zaawe munonga aha bintu bya rukundo by the way ebintu bya rukundo n'okugira ngu n'okugira ngu abamwe nitu

Sekiramyizi. Eki n'ekyo ekyongoro eki naaraganiise Ruhanga ndi aha rushozi Bukaranga. Kandi nkikozire. Kwonka okakyeshongora noorira. Ahabw'enki? Tinkumanya ekyabire.
Ahabw'enki naabire. Iwe niiwe waabaire noomanya ekyabire kiri omunda? Just n'ekyeshongoro ekirakwata emitima, n'ekyeshongoro, n'eshaara nungi munonga munonga munonga. Nikyo orateekateekyera ngu kandarira kwonka n'okugira ngu eri eri diipu erakwataho munonga. Ekintu kyaraba egi haine oku haine oku kyakuteganiisemu ninga noomanya it is good abandi twareeba mesi twareeba twareebaho omuntu omwe arikutugira ngu ngu waamuyamba

Otaramukunda rero shi ngu mwayangana kibure kukushashura? Oratekwa kushashura, oratekwa kuba disorganized, of course na n'obwire oraba otwire bwingi ori aha kintu nikyo kimwe. So hara harimu obwire bw'oshishire, abingi baraba bakwigiire hare ahabw'okuba baramanya ngu oyine omukundwa, then obwire oti disorganized.
Tindaakigamba ekyo, tinkaakisipekireetinga, ahabw'okuba puraani ti ninzigwa. Eki ndamanya ni kimwe, ngu eizooba riryaba rimwe, ndyafuna owangye, ndyatuura nawe, ndyashemererwa nawe. Nyowe all in all nikyo ndabaasa kukugambira, ndamanya ngu. Kiriya tikirabaasize kukora kwonka hariho ekiraabaase kukora and eizooba ririija naanye ndyashemererwa kukikora nk'oku Tindimu kuronda for now shana abandonda haagira nk'owandonda araasa kunshama kwonka nyowe nk'omuntu tindimu kuronda really. Ekyeshongoro eki nooteekateeka ngu nikiza kukwigurira orwigi omu bintu ebikwataine n'okweshongora nk'omuntu. Akikutsyaho oshemwe kuba nohika. Eeh ndakiteekateeka kandi ndashaba ngu Ruhanga abe nikwo yaakikora mazima. Yes. Ok.
Twine bataahi baitu abarikutuforowinga live aha aha Facebook. Thank you so much guys. Alex Song naagira ati Nimbareeba kuruga Kibuye Buguri Kamwenge. Ai oine korabo zingahi? Say hi to my Oxygen Joyce from Kahungye. I thank you so much ine kwa Kora bozi nyine ibiri eza balisiugi. Okay.
Aha, then uh, Nash Morgan yagamba ari omuri Kakoba, uh, Mutembuzi uh, Mutembuzi Kabaka. Uh, thanks for the show brother Kenneth. I'm listening to here in Kagohe. Uh, Muhisi Rogers watching here live here at Makerere Institute of Commerce Kizimbe Kishaka Bushenyi. Hati omweshongozi waitu ogwe nimusiima ahabw'omwiha ogu okwakukora. Konka nyowe naaba ninyenda uh, kumanya

Ahabw'ebyo ekyeshongoro kirungi ekyo. Then Katumba Emma yagira ngu hariho ahurikiize. Ismael Bright, Haza mwana Kenneth ndakumatira mwa nanye ndakumatira mwana wa maama aha byona. Dan nagira ati Welcome brother Kenneth am Dan here for Potro we love we love songs of that Sia baby Thank you so much guys Lonish Nimrod

let them feel happy n'obu yakumubona mazima i wish them good Mm. ninye wu yabandizeho bakugira ngu ni- ni ruben ou nabandizeho Tu. hariyo ou naaba enyine namurugaho ninga nabona na rubeni na na rubeni hiine ou yaaba aine actually not one not two not three nawe yamureka so

Nyowe am always ready for love that's one thing ahabwokuba Ruhanga akakituha kandi nekirabo eki yatuhaire omu bwingi bwakyo am always ready to love someone who appreciates me who loves me and am always ready for them nka hati yaija akangambira akandiiramu nkareeba ndakibaasa but really right now
tinabirowoozo.

Nyowe am always ready for na nakugambira am always ready for someone who is ready to love me, appreciate me, take care of me as in tukakundana nk'abantu bakuru tukakundana nk'oku love eshemereire kuba eri. Am always ready for that person. Kwonka nka hati omu bwire obu really mureke entsibo ebanze ekiri. Entsibo ngitiireyo kakye mpende ekigyere. Sorry.
Now. Turiyo nitu nomanya abantu baije hine hine ba aba these are we people so called serebu serebu beebwe abantu hine oku batutungireho ekishushani kibi and Haza ndenda kuba correcting. nikyenda kushusha nk'ekitari kibi oshusha ngu genda kuba nk'amazima coz nitureeba obushwere bwaitu nibuba bwagira buti buri omu itaka oriya akiba yagira ati abandi bakiza immediately bapositinga ngu now ngu aba aruga aha engagement

tikiranyihaho tradition yangye, tikira tikiine eki kirankore. Kwonka omu emirundi emingi ahabw'enki nikirabaho okashanga ngu celebrities nikwo barakitwara, amiisho ni maingi agaratureeba. Kandi ago amiisho agaratureeba amaingi garakira kuronda negativity to impose on us. Nka hatiiya nka of recent ndeebire bariyo baragamba ahari Rema. You know omuntu arabaasa kurugayo agambe ebigambo nk'ebyo, obumwe akozese orurimi ruhango. Hati nk'omushaija wa Rema ya yaazaho akabishoma akabireeba, I getting a bit.

Abashaija nibaija barabaasa kunteekateekyera bingi ninga shi abatsigazi ninga you know opposite sex so baraija bampikiirire emirundi emiringo omu miringo mingi kandi naanye ndi omuntu in one way or the other nkabaasa kwija brother Kenneth orakora aha radio you're a presentable man oravuga nk'ekyoma kyawe oije ongaaniiriremu Hati nanye ngye nti eh hati ogu yabire presentable man hati mazima hati you know ahabwebihikiriza ebyo kwonka nyowe as a person and all the celebrities there we have to break that record tuteebwe ahi twakurire tuteebwe ahi twazarirwe tuteebwe ediini etaturuga aha mitima tuteebwa obuhangwa bwitu we are not supposed to live like that in that image tugyezeho tutekeho ekyenjawuro.

A contact ndabaasa obutagisharinga aha mbeho kwonka waija aha Facebook yangye ninga Instagram okanyiinboxinga we can talk. Shana ndabaasa kukuramutsyaho Volt Films abakwatsire video yangye egi. It's a management eramanaginga right now video wise, videography wise eeh. So na ndenda kubakuraho Volt Films mwebare omurimo ogu murakora n'ogw'amaani munonga. Bari located hariya.